ya hu ḓa nga maḓuvha na noxe rine ri ḓo ṱavha nga maḓuvha a noxa rine ri tshi zwi lavhelesa ra vhona nga zwi kule badi matsina zwi khou itea henefha phanḓa maṱo a vhorine zwi khou itea matsina zwi khou amba vhufhelo zwi amba uri khristo u a vhuya halleluya kha vha ri ndi vha vhudze vhathu vhashu hu na ḓuvha ḽi no khou ḓa ḽine a ḽi nga ḓo luvhelela muthu hu na ḓuvha ḽine ḽa khou ḓa ḽine ḽa nga ḓo fenda fenda muthu hu na ḓuvha ḽine ḽa khou ḓa vha ḓo vha na ḓora vha sa wane maḓi kha vha wane khristo a kha ḓi u wanala tshifhinga tshi kha ḓi tenda tshenetshi tshi tshe hone vha mu dzhie halemeli na musi vha tshi nwa halo a vha nwa halo vha tshi khou a kerekeni a vha daifola vha tshi khou a kerekeni a vha longwe vha khou a kerekeni a vha soko pomba vha khou a kerekeni yesu u ḓo vha ṱanzwa u ḓo vha huta

a tshi swika hayani nga madautsha kana swika nga matsheloni o thoma ḓira tsiṱaraṱani a kona u vuwa ndi khombo ḽa munhu a khou funza ndi ngori o to ṱanzwiwa nga jesu o to kiliniwa nga jesu jesu wa kilina u ya kunakisa a ri khou amba zwigubo hezwi ri khou amba mbilu ya nga ngomu a vha ita uri vha lugele u dzhena kha phulu haleluya walugisa jesu jesu o walugisa muṅwe ri hani ko thoma nda lindela ndi tshi aluwa ḓo kona u rembuluwa tika ngo rembulwa zwino vhone a vhaḓuri vha nga ṱoa a vha o sina nga maḓoa mararu vuwani ngo yoma kwatsha zwino u ḓo- u ḓo u ḓo tea u litsha u lugisa maḓuvha au haleluya heḽo ḓuvha ri ḽi ḓivhi hu na ḓuvha ḽi no khou ḓa ḽina a si musumbuluwo hu na ḓuvha ḽi no khou ḓa ḽine a si ḽa vhuvhili a si ḽa vhuraru a si ḽa vhuṋa a si ḽa vhuṱanu a si swonda heḽo ḓuvha ḽi ḓivhi nga muthu ndi ḓuvha ḽa ngoho ndi ḓuvha ḽa mafhungo ngoho ndi ḓuvha ḽo khaṱulo ndi ḓuvha ḽo tshidzwa kha vhaṅwe ndi ḓuvha ḽo lila kha vhaṅwe ndi ḓuvha ḽa madakalo kha vhaṅwe ndi ḓuvha ḽo shona kha vhaṅwe heḽo ḓuvha ḽi khou ḓa a ḽi luvheledzi muthu a ḽi na ndavha na muthu ndo vha nda funza nga lufuno nga bela ka vhera ndi khou fhedzisa ndi nga ḓo tou zwombula ndo vhidzwa ipfhi na mbulo ndo vhudzwa nga muṅwe wa ṱhama yanga a vha si yeni kereke yanga ene ahuna muthu wo funza nda nda funza ḓuvha ḽo thoma ḓuvha ḽa vhili ndi tshi funza nda funza muṅwe mulaedza wo uri vha songo soko tonga tonga vha si na jesu vha vhathu vho lwanisa zwiswi hai nṋe ndi khou fanela u rera nga maanḓa ndi tshisa ho khou ḓa vhaṅwe khotsi muhulunyana ndi muthu tshihulwane eh, vha mdu vhafunzi vhone vha khou ri sema vha nga si vhudze riṋe vhathu vha ngafha ngafha uri ri khou tonga ri si na jesu nṋe ndi a tonga ndo rali kha vha ḓo ntsheka zwavhuḓi ha nda ri so ri kumbela pfarelo eh, ḓuvha ḽa vhili ndi tshi vhendera ah, zwi khou mbori ḽa pfunza vhaḽa muthu vho i pfana ya ya khou ṱoḓa vhona zwi khou mbori vha khou tonga ndi futi zwino ndo vha khou tonga vha si na jesu so ḓuvha ḽa vhuraru ndi tshi vhuya nda dovha futhi no ndi zwo zwi nga pulpitini ndari vha songo tonga tonga vha si na jesu vha songo tonga vha tongelela vhathu vha si na jesu na vha vhona vho kwata vho kukumukana vha tshi tonga ṱhaha vha tshi tonga vha ri mikhobra i tshi bva kereke muṱangano nda farelwa nda ḓiselo ndo zwi ambela mini wa hai ḽa vhuṋa hepfi ndi uri arali ndi sa funi funza ndi litshe ngori ndi khou sema vhathu u vhudza vhathu vhathu vha luluri vha khou tonga ha ḽa vhuna nda reduce nda ri biriki murahu nda sa ambe tshithu ḽa vhuṱanu ndi ya vhuya nda dovha nga vhuhali nda songo soko tonga tonga vha si na tsheso hu na vhathu vho no tonga vha si na tsheso kha vha tonge vha na tsheso kha vha ḓiphine vha na tsheso nda rera nga maanḓa ha vha uri zwino a tshena uri vha nthathe ndi friday mugivhela u khou tea u lungiwa vho sokou tovha vho kukumukana vha khou amba vho ita zwigwadagwada a tshela nga ngomu baki kwanga fru nda ṱuwa ndi ra vha sale nazwo vhone vhane vhazwo nṋe u tenda ndo ya